George Mallia huwa kittieb u artist li f'ħafna minn xogħlijietu ġabar iż-żewġ snajja' flimkien permezz tal-komiks. Mallia qasam magħna xi ħsibijiet dwar il-kuluri li jagħti lill-kliem. Hu l-kliem li jagħti kulur lill-istampi tiegħu.
Għadu ma ħsibx li anke hawn dawk kollha li jistudjaw il-komiks fid-dinja li rnexxilhom jiddefinixxu il-komiks. Ħafna ppruvaw ta' bordieri. Jien l-ewwel wieħed, fatt illi tal-aħħar snin qed nikteb ktieb fejn analizza appuntu l-mod kif l-artisti tal-komiks jgħidu storja. Il-komik x'inhu? Il-komik huwa kliem u stampi. Imma mhux biss. L-istampi jirrakkuntaw storja, mela għandek dik li ngħidulha narrattiva sekwenzjali, mela sequential narrative, mela l-istejjer qishom qed tara film imma mingħajr il-kontinwità. Sadanittant il-kliem jgħinu lill-istampi u kultant L-istampi jgħinu lill-kliem. Mela, huwa ġeneru ibridu biex ngħid hekk sewwa. Tnej flimkien huma magħqudin f'mod kważi nista' ngħid simbajotiku, mela li jixorbu minn xulxin. Kien hemm fordieri minn Penja Comics fil-fatt fil-bidu rin nies bħal Joe Mallija li ma ġiex minni, dak li kien l-iktar magħruf għad-Denfil, pereżempju, jew għal ġrajiet Malta sewwa. Kien għamel set ta' qatt ta' comic strips, pereżempju fil-gazzetti. li eventwalment Victor Fenech kien addattom flimkien miegħu għal komik satar, rewixta tal-ilsira per eżempju, Ġan Mari u oħrajn. Jiena naħseb li kont wieħed minn tal-ewwel li kont bdejt impinġi l-komiks ehm, li huma direttament komiks, fadi magħmulin comic strips, eh, comic books, xoħe, fadi li attwalment impinġina għal faċċata, mhux impinġin bħala comic strip li mbagħad qattagħhom biċċiel biex tagħmilhom dik. Naħseb biex ngħid il-perjodu tad-deb tal-komik f'Malta kienu l-ewwel ħames snin ta' snin 80. Meta eh, konna ħriġna jien kont eh, fil-kima Ray Vassallo u oħrajn, konna ħriġna l-avventura kull mar nexxilna noħorġu tnejn għalkemm it-tielet wieħed kien lest mbagħad konna tlifna biex ngħidik dak li kien qiegħed jissussidjah u l-artwork baqa' l-istamperija, tlifnieh. Konna ħriġna l-komik Jien kont editur tiegħu flimkien ma' Joe Farrugia, Trevor Zahara u oħrajn, illi konna ħarġna disa' issues u l-istess ħasra kien sejr tajjeb ħafna konna noħorġu wieħed kull ħmistax. Sewwa, kien comic stil biex ngħidlek l-Ingliż hekk u konna daħħalna ammont kbir ta' talent veru tajjeb fil-comic, nies bħal Mikiel Galea, Victor Pulis, Joe Farrugia. ehm, tant oħrajn li kollha għamlu xogħol veru tajjeb, sewwa, imma li mill-ġdid kien hemm problema ta' distribuzzjoni u waqafna fin-numru 9. Jien kelli comic strip li jisima il-Adron Rev, gazzetta li jumbat ħriġta bħolma ta' forma ta' ktib illi jista' jkun huwa l-ewwel graphic novel biex ngħidlek fil-format tagħha illi ħarġet fil-Malti. Nies bħal ġo Farrugia kellu sensila wkoll fil-gazzetti filosofika jisima Kizmet, Kien hemm ħafna attività ta' dan it-tip. Il-Comic Satar ovvjament li Viktor Fenek kien editjah u li jien it-tielet wieħed kien tiegħi li kont għamiltu apposta għalih. Ta' kollu fl-ewwel ħames snin ta' snin 80. Umbat minn dak iż-żmien speċi ta' kien hemm l-all, aħna tqisu tlifna l-interess, sama grupp ta' żgħażagħ bdew jagħmlu konferenzi fuq il-komiks illi żviluppat fil-Comic Con. Nies bħal Fabio Agius, Chris Muscat, Chris Gallia, u dawn kienu speċi għadhom sal-lum irnexxielhom ipoġġu l-mappa fuq id-dinja tal-komiks, iġibu ħafna artisti barranin, iħeġġu artisti Maltin, żgħażagħ illi qegħdin attwalment jagħmlu ħafna komiks, eċetera, eċetera. Wadri bħalissa il-komik Malti reġa' jaf l-aħjar tiegħu. Naħseb jien l-aktar magħruf għal komik strips tiegħi. Fil-fatt kelli ammont kbir ta' sensiliet fil-ħaddiema żgħażagħ, ħafna minnhom satiriċi. Għamilt anke verżjoni Maltija tal-ktieb Animal Farm ta' Orwell f'forma ta' komik. Kont adottajt parti mill-gidba ta' Oliver Friggieri bħala komik f'magazin jismu l-Int li kien editjat minn Godfrey Grima. Sewwa, qas niftakar kemm għamilt aktar, imma naħseb l-iktar, l-iktar, l-iktar li damet kienet il-One Family, li kienet tidher fis-Sunday Times u li damet sejra 16-il sena, kull nhar ta' Ħadd, li kienet attwalment sensiela li kellha sett ta' karattri rikorrenti imma li dejjem kont nivvinta karattri skont il-bżonn u li kienet tikkummenta fuq il-politika u s-soċjetà Maltija. Issa dan l-aħħar meta ġiet il-pandemija xtaqt nimmappja l-pandemija mill-għajn umoristika ta' bniedem jismu Żepp u qed nippubblika żewġ ħarġiet fil-ġimgħa ta' comic strip fit-Times fejn appuntu nħares lejn il-pandemija kemm fil-lockdown, l-ewwel 20 kienu fuq il-lockdown u l-bqija kienu fil-new normal biex ngħid hekk sewwa, illi ovvjament qed jiġri f'dan new normal u l-mod kif nirreaġixxu għalih, eċetera, eċetera. Sa issa, sal-mument meta qed nirrekordjaw dan il-programm, penġejt 155 waħda. Issa naraw nittamaw li l-pandemija tispiċċa ma ddumx għaliex qed tispiċċa l-ispirazzjoni.